L-ikel, ma nafx inti ma saqsejtu ilna anka bħala parti mill-mistoqsijiet. Vera jekk nikol wara s-sitta jmur li xaħam? Assolutament le. Waqt li professjonisti diversi jatuna pariri li l-aħjar inħallu mqar tliet sigħat erba bejn l-aħħar ikla u s-sodda, Din mhijiex però minħabba raġuni ta' xaħam, mhux għax jiena platt kiltu qabel is-sitta kien orrajt, għax kiltu wara s-sitta sarli xaħam, il-ġisem ma jaħdimx hekk. Però hemm tendenzi fost l-oħrajn illi min jiekol ikla daqsxejn mhux ħażin viċin ħafna tal-irqad, hemm min ma jorqodx sew jew ma jorqodx komdu, ikun hemm min anke jkollu iktar għaġtu fl-issonku pereżempju, għaldaqstant tipikament ikun rakomandat għar-raqda aktar Paċifika forsi, iktar trankwilla, l-aħjar inħallu mqar tliet sigħat erbgħa bejn l-aħħar ikla u li aħna norqdu. Issa, ukoll għandek min kien mgħallem jew inkella għandu l-impressjoni illi bilfors irid jiekol kull ċertu ħin il-famuż pereżempju bilfors trid tiekol kull tliet sigħat. Laqqas m'huwa kwistjoni t'hekk. L-aktar importanti huwa, ġurnata wara l-oħra b'kollox jien, kemm qed niekol? Għax kif ġieli semmejna anke f'puntati li għaddew, jekk qed naħraq aktar milli qed niekol, awtomatikament ma jimpurtax fix-xħin qed nieklu dak l-ikel, mela il-kaloriji li qed nikkonsma mill-ikel li niekol jiena, nista' ngħid Daqqa pereżempju ħadt xi ħaġa filgħodu, daqqa ddeċidejt li l-ewwel ħaġa li niekol tkun f'nofsinhar, ara inti x'inti komdu jew komda. Hemm diversi minna pereżempju illi jippreferu ikollhom sistema illi jieklu speċifikament bejn nofsinhar u t-tmienja ta' filgħaxija. Għax dawn in-nies illi huma ħafna ħafna ħafna jsibu illi meta għandhom kontroll, meta għandhom gwida li tgħid isma' qabel nofsinhar ma noqgħodx innaqqar, U speċjalment waqt li pereżempju qiegħed quddiem it-televiżjoni, pereżempju wara tmienja, jekk għandi regola li krajta li għan nifsi, gwida li għan nifsi, illi wara tmienja ma nikolx, awtomatikament qed nifranka dak it-tnaqqir żejjed illi aktarx ma jkunx verament ġuħ, imma jkun sempliċement isu ta' kumpanija biex jiena waqt li qed nara xi ħaġa qed innaqqar. U tajb inkunu nafu U għalhekk jiena dis-sistema li wara ċertu ħin ngħidu jiena kċina magħluqa, naqbel ħafna magħha jien ukoll għas-sempliċi raġuni illi meta aħna nkunu aljenati b'xi ħaġa oħra, moħħna lanqas biss ikun konxju ta' kemm qed nieklu. Ma nafx qatt ġratlek, ġieli tajt kil dal-pakkett. Is-soltu qisni ngħid intlejt xi ftit, illum qisni ma ntlejt xejn, ta' x'ġara. Tipikament ikun għax inkunu aljenati. Mela jekk jiena waqt li qed nnaqqar, waqt li qed niekol, qed nagħmel xi ħaġa oħra, u mbagħad xi ħaġa bħat-televiżjoni li qed tiġbidli ħafna l-attenzjoni, jiena ma nkunx konxju ta' kemm kilt. U allura għandek min minn pakkett isiru tnejn, minn tnejn isiru tlieta, speċjalment jekk ikun ikel proċessat, dan l-ikel għandu inqas tendenza illi jimlina. U għaldaqstant iva hemm ċans li nibqgħu nieklu. Tgħidli, jiġifieri jiena l-aħjar ma nikol xejn wara tmienja? Jekk inti għall-mod tal-kelma wara t-tmienja hemm ċertu ikel illi qed jimlik, tajjeb, illi tajtuha parti mill-programm tiegħi, mela jiena, pereżempju, tasal il-partner mix-xogħol, tasal il-mara, jasal ir-raġel mix-xogħol u niklu flimkien wara t-tmienja, ma ġara xejn. Għax kif qed ngħidu, wara l-ebda ħin l-ikel mhu ħa jsir xaħam. Huwa kemm nieklu u anke sa ċertu punt x'nieklu illi jgħodd, jiġifieri il-ħin iddeċidih inti. L-importanti li tara illi jekk waħda mill-ambizzjonijiet kif inhi tiegħek hija ta' ħafna nies oħrajn hawn Malta illi jneħħu xaħam żejjed, l-ideali naraw illi iktar qed naħarqu milli qed nieklu.